Miarahaba antsika rehetra any an-tokantrano an, tratran'i Asaramanitra tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny nahazoan'i Madagasikara indray ny namerenana indray ny fahaleovantenan'i Madagasikara izany. Mifanindran-dalana amin'izay ny fandaharanay BC Investigation dia atokana indrindra ho amin'ity androany ity amin'ny resaka tantaran'i Madagasikara na hoe ny tantaran'ny Malagasy izany, raha ny marimarina kokoa dia ny fiaviantsika no Resahina ato anatin'ny fandaharana androany. Hatramin'izay ny nahafantarantsika azy, ny nampianarana antsika tany am-pianarana ihany koa dia ny hoe avy any Malezia, avy any Indonezia ny razamben'ny Malagasy. Tato ato, tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia maro ireo milaza fa taranaka jiosy. Taranaka Hebreo ny Malagasy. Ny maha samihafa azy izay dia ao anatin'ny fanadihadiana no ahitantsika azy hoe Jiosy sa Hebreo no ataontsika hoe maharesy lahatra kokoa an'ireo olona izay milaza fa izay no fiavian'ny Malagasy. Mila mifantoka tsara isika eto anatin'ny fandaharana androany satria somary mifangarongaro ihany ny fanehoan-kevitra izay voarainay tamin'ireo olona rehetra izay Niraisina feo sy noresadresahana mahakasika ity fiavian'ny Malagasy ity. Asaina isika hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mahakasika an'izay hoe Jiosy sa Hebreo ny Malagasy.

Raha ny tantara aloha no lazaina eto, araka ny nambaran'ireo manam-pahaizana sy ny mpahay tantara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia tahaka izao ny niavian'ity teny hoe Hebreo sy Jiosy ity. Nisy aloha ny olona nantsoina hoe Semita, izay tsy iza fa taranak'i Sema, iray amin'ny zanak'i Noa. Ny teny hoe Hebreo kosa dia avy amin' ny teny hoe Eber, io indray dia zafikelin' i Sem. Hatreto maharaka tsara isika. Taranaka fahenina avy amin' i Eber kosa no nisy an' i Abrahama. I Abrahama avy eo no niteraka an' i Isaka, Ary Isaka niteraka an'i Jakoba. I Jakoba no niova anarana ka lasa hoe Israel. Israel no niteraka roa ambin'ny folo lahy, dia ireo ilay antsoina hoe Israelita. Ny teny hoe Jiosy kosa dia tahaka izao no nipoirany araka ny fikarohana, Iray amin'ireo zanak'Israel na i Jakoba dia nisy nantsoina hoe Juda. Avy amin'io olona io no niavian'ireo voalaza hoe Jiosy na Joda. Izany hoe raha aravona dia maro loatra ny zavatra mifangaro, ohatra misy milaza fa jiosy i Abrahama nefa io teny io dia arivo taona aty aorian'ny nahafatesany vao nipoitra. Ireo teny ireo dia hiverimberina tsy ankijanona ato anatin'ny fanadihadiantsika ka mba tsy hisian'ny fifangaroana no hilajana mialoha izay tantara izay. Manomboka eto dia hiditra amin'izay ny fandikana ny Baiboly araka ny fahazoan'ny tsirairay azy. Ho an'ny Malagasy manokana, maro no nandikan'ny mpino azy io. Ny maharesy lahatra ireo rehetra niresaka taminay nefa dia ny hoe taranak'i Abrahama ny rehetra, izany hoe Hebreo aloha mazava ho azy. Tato ho ato, milaza fa mitady ny very ny ankamaroan'ny mpikaroka sy ireo mpino. Mifandringotra amin'izany ny zava-misy iainana eto Madagasikara mihitsy. Hatramin'ny fahantrana ka hatramin'ny tsy fahafantarana intsony ny tena fiavian'ny Malagasy dia ambaran'ireo mpikaroka malagasy ireo fa noho io tsy fahaizana manaja ny niaviana tamin'ny razan'i Abrahama io. Jiosy ary sa Hebreo ny Malagasy? Raha Hebreo ny Malagasy, dia midika izany fa efa tany amin'ny telo arivo taona tany ho any no efa nisy isika. Izany hoe raha Hebreo isika Malagasy dia mila miainga avy any amin'ny taranaka enina nialohan'ny nahaterahan'i Abrahama mihitsy. Izany hoe tany amin'ny taranak'i Noa izany. Ny Printsy Andriana Rabaroelina izay mpandala tantara dia manamafy fa teto Madagasikara mihitsy I Noa sy ny sambo fiarany. Eto Madagasikara ny tany fototra, tany Edena, tany Adana, izay moa no tena marina, tany Adana. Ary teto ny tantaran'i Adama sy Eva ka hatramin'i Noa, izany hoe Genesisy toko voalohany ka hatramin'ny Genesisy toko fahafolo. Ary teto Ao ny teto Madagasikara eo amin'ny faritra Vakinankaratra no niainga ny sambofiaran'i Noah. Dia mbola any ilay toerana niaintenany ingany ny sambofiaran'i Noah. Tsy mijanona hatreo anefa fa raha averina hatrany amin'ny voalohany ny tantara dia

Nataony nankany Israël zany, nankany Sumer moa zany, nankany Akadia, dia avy eo nankany i Abraham nankany Israël, fa avy eo nikisaka ny taranany, nisy nankany Babylona, dia nankany Inde, dia nankany Malaisie, Indonesie, Kalimantan, dia avy eo niverina nankaty Madagascar. Ny anisan'ny mampiavaka ny tany Edena dia ny ny ravin'ampanga na hoe ny palmier. Dia mandiniky isika fa eto Madagasikara misy karazany roanjato mahery ny ravin'ampanga, ny palmier izany. Iny izany anisan'ny mariky ny maha tany Edena an'i Madagasikara. Dia ilay hoe tany voahosotra no natao hoe voahosotra mantsy dia natokana ho an'Andriamanitra. Raha hiresaka momba ity voalaza fa niavian'ny Malagasy ity isika dia niverimberina foana ilay hoe Jiosy ny Malagasy. Maro no azo ilazana izany. Voalohany aloha ireo fombafomba. Ohatra ny antam-bahoaka manao an'ilay sambatra, Shabbat, dia manao famorana isaky ny fito taona. Io dia fomba jiosy izy io. Ohatra koa ny any amin'ny sakalavan'ny boina ohatra, dia izy manana collier volamena ngeza be izay, tena ngeza be, ary kintan'i Davida ilay izy, manambara, manambara hoe taranak'i Hebreo, taranak'i Jakoba ry zareo. Ohatra koa ny any amin'ny Antakarana, rehefa isaky ny dimy taona izy dia manao an'ilay atao hoe tsangan-tsaina. Fa rehefa manangana an'io saina io izy dia saina misy kintan'i Davida eo amboniny. Dia ohatr'izany koa ny any amin'ny Antanala, ao amin'ny tranobe an'ny ampanjaka Antanala dia misy saina menamena. Ary eo ampovoan'ny saina io dia kintan'i Davida. Ao koa ny filazana fa ny vatana, ny ran'ny Malagasy, dia ran'ny Jiosy tsy misy fangaro. Ny tena marina zany an dia isika eto Madagascar no tena Jiosy. Zany hoe ao anatin'le amin'ny test ADN izany an, dia misy ilay hoe EMBA. Izay anisan'ny nahafantarana an'i Joe Serratany izany. Dia izay an, eto Madagasikara. Ka ny tena marina izany an, ny tambaran'ny eto Madagasikara no tokony ho lasitra amin'ny resaka zenetika. Satria na ry zareo any Israel ankehitriny an, dia efa safiotra tandrefana. Araka ilay lazaiko teo hoe kazara ry zareo. Ny eto amintsika izany an, rehefa hikaroka izany hoe iza ny Jiosy an, dia tokony miainga eto Madagasikara. Ampitoviana hoe mitovy amin'ny code génétique malagasy ve ny any ivelany. Izay ny tokony ho fototra hiaingana. Ireto ihany koa misy marika famantarana. Ny amin'ny amin'ny tenan'ny jiosy matetika misy ilay ohatran'ny maintimainty ireny, faritra maintimainty kely amin'ny amin'ny tenan'ny gasy matetika, fa iny anisan'ny anankiray iny, dia nisy any anankiray koa raha ny gasy no mahavita an'izao dia manana mety manana raha jiosy izy izay. Gasy fotsy io na mavomavo io na maintimainty io. ka manana mahavita an'izao dia mety avy amin'ny zanak'i Israely roa ambin'ny folo. Tahaka ny hoe teto amintsika no nanamboarana ny akanjon'i Arona mpanjaka. Ilay akanjon'i Arona mpisorona. Io koa izany dia nampanaovin'Andriamanitra teto Madagasikara. Any Israely misy an'ilay hoe Institut du Temple. izay mieritreritra hanao an'ny tempoly fahatelon'i Jerosalema ry zareo, dia nanao akanjokanjo ohatran'ny hoe niharan'ny mpisorona fa tsy tena izy. Fa ity izay eto Madagasikara ity izany no no akanjon'i Arona mpisorona tena izy, araka ny bokin'ny Eksodosy toko fahavalo amby roapolo. Dia hitantsika eto izany fa amin'io eo amin'ny tratrany io dia misy Le atao hoe efoda dia misy vato roa ambin'ny folo izy io manambara ny zanak'i Israely roa ambin'ny folo. Ireo vato ireo dia marihana fa eto Madagasikara ihany no nangalana azy. Eto ilay tany Edena dia eto misy ny vatosoa karazany betsaka indrindra eran-tany. Dia eto izany nangalana an'ireo vatosoa ireo, ao ny ametista, any ao ny emeraude, ao ny topazy, ao ny beryl, ao ny safira, ao ny rubis sy ny karazany. dia eo amin'ny eo amin'ny any amin'ny soroka zany a dia misy vato soa anankiroa koa vato maintimainty eo onyx dia amin'ny misy sy ny anaran'ny zanak'israely amin'ny akavanana anakenina dia ny anaran'ny zanak'israely amin'ny akavia anakenina Anisan'ny fikarohana nataony ihany koa ny filazana fa misy ifandraisany loatra amin'izay maha-Jiosy sy taranaka voafidy ny Malagasy izay ny nanamboarana ity satroboninahitra ity. Ao anatin'io satroboninahitra io dia misy satroboninahitra anankiroa izy io, dia ny ivelany izany misy ohatran'ny hoe rà mitete izay, dia ilay rà mitete manambara ny ràn'i Jesoa Kristy mitete, dia misy ravin'ampanga ilay izy, manambara ny hoe eto ny tany Edena, manambara koa ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ao anatiny ao koa mbola misy satroboninahitra anankiroa mifanaingina izy io, vita tamin'ny volafotsy. Fa na io jerena amin'ny mikrôskôpy aza ilay ilay tena satroboninahitra dia mbola mahita zavatra foana ianao ao anatiny. Dia misy vavahady roa ambin'ny folo amin'ilay satroboninahitra, ilay vady ahitana ny hoe ny vavahadin'ny lanitra ilay roa ambin'ny folo izany. Ary farany moa dia manamafy ity mpikaroka ity fa mbola voatazona eto amintsika ny fanaka masina sy ireo marika maro navelan'ny taranak'i Abrahama teto. Any Maroantsetra, anaty alan'i Maroantsetra any dia misy toerana iray ahodidinina vato dia amin'ireo vato ireo misy kintan'i Davida anaky dimy. any anaty ala maro antsetra zany sy na teo zany niditra ry jiosy razabe am mpanjaka eto merina sy an'iny indra tany hoe andriatomary de rehefa mandeha indray tsika any alakamisy namboma de misy an'le tendrombohitra misy vato de misy sokatra eo zato metatra ny halavan'le sokatra de roa metatra ny ahavony de ireo a teny hebrio tranainy Manambara ihany koa hoe ilay nandalo teo izany ny Hebreo Jiosy niditra teto naka volamena cent treize tonnes d'or tao Alakamisy na Ambohimaso teto Madagasikara. Dia ny ny fanadina any akaikin'ny Ikongo ihany koa mbola misy teny Hebreo tranainy amin'ny vato voasikitra eny Amboditendrombohitra. Dia any Ambilobe koa misy an'ilay vato vato izay a, dia misy tenibreo a eo amin'ilay amin'ilay ambonin'ilay vato. Any Alaotra, any Ambatosokatra, izay koa ilay vatosokatra dia mbola voatazona ao izany a, ilay a ilay amin'ny tendrombohitra misy soratra tenibreo. Dia any Vatomasina any Anakarana Antemoro a, dia ry zareo moa no mbola mitazona an'ilay fanaka, anisan'ny amin'ny fanaka sarobidy tao amin'ny tempolin'i Jerosalema, anisan'izany ny silaky ny didy fahefatra tamin'ny didy folo tamin'ny andron'i Mosesy, anisan'izany ny silaky ny tehan'i Mosesy. Teny hoe Madagasikara dia teny hebreo, ny teny hoe Malagasy dia teny hebreo, ny teny hoe Merina, Antananarivo, Antambahoaka, teny hoe Antemoro, izany Sakalava dia teny hebreo daholo izany. Ny hebreo dia ireo taranak'i Heber, izany hoe ny razambe an'i Jiosy izany. Dia ny natao hoe Jiosy mantsy dia hoe ny taranak'i Abrahama, Isaka ary Jakoba, taranak'i Israely. Izany hoe misy foko roa ambin'ny folo izany ny taranak'i Israely. Ka ireo izany dia efa tonga teto Madagasikara, Madagasikara, telo arivo taona lasa izany izay. Ny lalana ahafahantsika mandroso dia ny fananganana, fametrahana ny fanjakam-pisorona sy firenena masina, araka ny bokin'i Eksodosy toko faha sivy ambin'ny folo andininy faha enina. Izany hoe. firenena izay mitodika amin' Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, Andriamanitr'Israely.